Исәнмесез. Тагы эшсезләр килеп утыргансыз. Бу вакытта кеше эшли. Нәүрүз бәйрәме. Моны бездә кафеда тоже кем генә юк. Понятно сөйлиме мин юкмы? А то, юк, ашарга кирәк. Кеше ике әйбердән генә үлә. Или ачтан, или ашап. Ашамыйча булмый. Әнә гаишник туктатты мине. Гаишник. Менә бөтен гаишник туктатса, бер сорау бирә. Эчтеңме ди? Ник берсе сорасын, ашадыңмы дип. Шуның өчен кафе ачты. Кафе, мин дим, кеше керсен, удобно утырсын, ашасын, сөйләсен. Аста микрофон бар икәнен белми. Без яздырып барабыз. Аны килен белән кайнана, ишеткәнегез дә юк. Килен белән кайнана килеп керделәр, Кеше ишетми дип тора, мин бит биш прослушкада. Кайнан әйтә, килен ди утта янам бит ди. Тегесе әйтә, ник инки? Балаларыгыз туганнан бирле утта янам ди. Аллага шөкер дип әйтенки ди. Шөкер шөкер ди, өч балагыз өчесе өч төрле ди. Шуннан нести? Нести икәнен белмим, пока мужигың юк, Үзеңә генә әйтәм, ник алар эчәсе эчтерле ди. Килен сикереп торды да әйтте, әнкәй, мин бит хатын-кыз, ксерокс түгел ди. Менә кем уйлаган шулай әйтер дип. Хатын-кыз ул имеш, ксерокс түгел, одинаковый шыгарыга. Сөйлесең сүз әйбәт, сөйләргә дә неудобно. Анар эш мужик утыралар. Берсе микшәр инде үзебезнең родной.

Күпме яфрак бар? Шуны хәтта хатын кыз булды ди. Хакул әйтә, син ди Киевта булганың бармы ди? Син анда домнарны күргән бармы? Или Мәскәүдә? Менә Мәскәүдә күпме дом бар, күпме тәрәзә? Шуны хәтта хатын кыз бар минем ди. Микшәр яшми. Астыртын гына утыра тыңлап. Тегенәргә тирә син нәрсә совсем булмады что ли хатын кыз? Булдымы ди? Теге әйтә булды ди. Күпме? Тары ярмасы белесеңме ди теге әйтә. Нәрсә ди? Крупа, манка, тары. Беләм ди, сен Мешков ди тегелек әйтә. Җиде капшык тегенең. Каян җыеп бетергән ул? Ат митем кешенең. Хәтта хатын кыз дигәннән сезгә генә сөйлим. Әле бүген нигә эшкә барырга әти бүген дим инде. Яңа ел алдыннан без бер минем белән бер петашукта тора. Ниму, ниму, ишетми ди.

Вурлар кергән, ну бер штук. Төнгә кергән дә, шыпыртын гына Салаватның малы, Салаватның малы Швейцариядә, аны кеше генә белми. Или Аксәйттә, икесенең берсе инде, каян белми, аны кая банк бар. Төнге икене попугай Салаватның. Кеше все видит.

Ашарга кирәк. Элек бит мына без студент вакытта, миндә студентлар бизнеслан яши. Ашап туя алмыйлар. Безнең заманда студентлар нәрсәе? Ике кабырга да бер умыртка баганасы. Төне буе мескен вагон бушата. Көндез укый, әле спортзалга йөри. Африкага исторический факультеттан бер группа җибәрделәр. Берсен юдаитлар тотканнар. Мондыйны. Ашарга нәрсәсен ашыйсың аның? Ашарлык әйбер юк. Теге вождь әйтә ди, кабилә башлыгы. Әйдә хәзер нигә? Тыгыгыз. Әкертеңне әйләндерегез дип әйтә ди ут өстендә. Каты әйләндерсәң пешми. Потому что моның сүген сүгенә хәзер пешерергә кирәк. Бүтән ашарга әйбер юк. Ярты сәгатьтән ашыйбыз дип киткән. Килсә, тегеләр вррррр әйләндереп торалар ди вентилятор шикелле. Соң мин бит сезгә әкертен әйләндерергә куштым. Никак булмый, как әкертен әйләндерә башлыйбыз, бәрәңгене суырып ала башлый дип әйтә ди. Учактан. Хәзерге студентлар бар аны. О, алдап та булмый аларны. Үзең налдыйлар. Минем дус профессор әйтә, экзаменга ди, сырыйм ди. Инде дә ди, дуб-дубым утыра ди, нече, атасы нечельник ди. Акчасын алып куйдым инде ди, алдан. Үзенә белгертмә дип әйтте ди. Иң җиңел сорау бирдем. Ничә лампочка бар бу бүлмәдә? Аны ди, ярты сәгать санады да, 32 дип әйтә ди. Юк, дөрес түгел, 33. Как 33? 32 тагы санап чык. Юк, берсе минем кесәдә дип әйттем ди. Лампочка чыгардым ди, иртәгә килерсең. Иртә ничек кенә килгән ди. Бүген нинди сорау? Шул ук. Ничә лампочка бар? 33 дип әйтә ди. Юк, 32 генә мин бүген алып килмәдем дип әйттем ди. Зато мин алып килдем дип кесәсеннән чыгарды лампочка дип. Менә нинди халык белән эшләргә туры килә. Ай, сөйләсәң сүз инде, сөйлисе дә килми. Бер заманы поп кергән батюшка. Аны да ашаттык.

Не знаю, знать не хочу, дип әйттем. Как вы думаете, за 10 тысяч долларов отпоют моего кота? Что ж ты, сын мой, сразу не сказал, что у тебя кот был крещенный, дип әйттем. Міне, аны муллалары да шундый кайберләре, бөтенесе түгел. Мулла абзый, никах алдыннан, аны ничек алдаган теге малайны. Мескин малай килгән де, никах алдыннан мулла абзыйга әйтә мулла абзый, Минем никак бүген сез укыйсыз. Менә сезгә 5000 акча. Кирәкми, түләдегез бит инде. Юк, бу саат дилне. Теге 5000лек бар бит, тоткач сразу җылы кери организмга. Мин сезгә никак та шундый урын бар, ант әйтә торган. Мәңгегә бергә яшибез дип. Зинхар шуны әйттермә. Минем киләчәккә совсем бүтән планнар дип әйтә ди. Никак башланган шул урыны килеп җиткәндә мулла абзый әйтә ди. Ә хәзер Вәгъдә бирегез, бергә мәхәббәттә яшәп, иманга килеп, соңгы сугышка кадәр хыянәт итмичә, бер-берегез белән яшәргә ант итегез, ант дип. Теге була башлаган. Кычкырып әйтегез, фәрештәләр ишетсен дип әйтә, мулламыз, ничек издеваться итә, зараза. Ну, теге әйткән инде. Була була мискин, чыккач мулланы көтеп торганда, чыгу хутына буып алган син нәрсә муллабыз. Совсем что ли? Акчаны алдың, нигә әйттердең? Мин бит сиңа акча бирдем. Хатының күбрәк бирде дип әйтә ди. Ат хаттын кыз нинди ул? Күрәсезме? Хаттын кыз кебек хитрый. Хейлеке, юха. Алдап яталар инде безне. Шуңа күрә 50 дән артык яши алмыйбыз. Ир ат имеш без. Атың көне буе эшләтә, ирең төне буе эшләтә, зараза. Хатын кыз шундый хитрый. Безне гомердә яратмый ул мужикларны. Ул баласын ярата. Ну, баласы бездән башка була алмый никак. Э, ашый, хатын кыз ашый. О. Аны хәтле ат ташый алмый. Ани, безнең Сания. Постоянный, ул безнең тамактан чыгып та торганы юк. 130 кило? Мужик куып җибәргән врачка. Бар. Үләсен бит, инде яныңа ята алмыйм, тәгәрәп төшәм, урын калмады дип әйтә ди. Врачтан кайтканнан, ну нәрсә әйтте врач? Җәяү йөрергә кушты. Ничек инде җәяү? Ну көн саен Казаннан Питрәшкә барып кайтырга дип әйтә ди. Саташкан мәллә ул, Казан кая да Питрәш кая. Ну, Альтернатива да бар дип әйтте инде ул дип. Ансы нәрсә? Ну көн саен Казаннан Питрәшкә җәяү бара алмасаң, мужигың белән йокларга дип әйтте дип әйтә ди. Тәя карап торган да әйткән. Бер уйласаң, Питрәш монда гына инде дип әйтә ди. Питрәш ерак түгел бит ул. Ул монда гына. Менә. Юк, төрле хатын кызны әйтәм инде, хатын кыз турында. Алды мужикны. Ани берсе теге дивана энкәсе белән җибәргән курортка хатынын. Имеш гулять итми. Хатын кыз ул. Ул бит шуны да аңламый. Килен бит кайнана туфрагыннан ярала. Тегеләр икәү барып төшкәннәр Бәкергә ди. Эшкем бергә йөргәннәр дә эшкемнәрсе тавып алганнар икесе ди. Ике мужик. Ду китереп үләт иткәннәр. Шул хәле ошап киткән, ычкынсынга калганнар кайтырга, чыкканнар. Килен акырып елый ди, әнкәй кайтса, белсәләр, бәреп үтерәләр, нәрсә әйтәбез? Эй, бәреп үтергәннәр юк әле дип әйтте ди бүгенгә хәтлек. Кара күрдең нәрсә, ә? Юк, юк, мин күркәм, нәрсә әйтәбез, нәрсә алдыйбыз? Әйтербез. Бер бүлмәдә яшәп утырдык. Безнең белән торган хатынга лечение килешмәде. Сероводород ярамады, үлеп китте. Шуны җирләдек тә, эчесен үткәреп кайтып килербез дип әйтәбез. Ышанмасалар инде, ышанырлар, ышанырлар. Мин әле җидесенә дә барам, кырыгына да барам, җылына да барам дип әйтәбез. Кара синең не хатын. Тегене, тагы искә төшердегез. Санияне әйтәм инде. Бу икенче серия кебек инде. Бу кеше көлкесе бит ул Санияне күргәнегез бармы сез? 130 бит ул. Мужигы кайтып ята, иштин. Мужикның урыны бит инде шул диванда, телевизор каршында. Лапылда барып яткан ата генә кырсак чыккан инде Әбдрахманның. Бот табызган да, ни? Кене буе түргә кереп тә карамаган Сания, потому что аның үзенең телевизоры бар кухняде. Бер сәбәп табып, теге барып яткач кына телевизор каршында туда-суда йөри ди. Специально теге. Тегене нидер карамасын. Издеваться итә ничек, кара ничек мужик та. Үзе телевизор карты ике. Теге бер нәрсә күрми. Ну, Саня, кит инде, карап булмый бит. Кара, симердең, колхоз үгезенә әйләндең дип әйткән. Үзеңә кара.

Әй, астында үлгән солдат ятамы дип әйтә ди. Кеше көлкесе мыни шуны сөйлим дә кереп китәм хәзер. Сания, бәдрәфкә кергән бер кемне сүләргә дә яхшы түгел. Кеше белми, скорый белә дә имшиз. Ничек кергән ул анда көн саен керә дигән сен ничек? Ян беләндер инде. Миллионга бер генә була икән андый случай. Килеп тә утырган. Унитазга сразу вакуум барлыкка килгән. Сразу вакуум. Итегене суыра башлаган эчке. Үлем машинасы белән акырады. А, суыра бит теге. Әптирах машина алып кергән тарта икән. Кая анда вакуумнан суырасың аны? Унитаз белән бергә күтәрелә ди, болай алып булмый. Скорый чакырткан. Скорый белән икәү тартканнар, чыгара алмыйлар, теге бешенствоны укол кадаган. Мин булдыра алмыйм, давай МЧС дип әйтә ди. Имчиз чакыртканнар. Имчиз киткәндә теге врач әйткән инде. Бигрәк хатынының монда күренеп тора ачык. Мин шәрә хатын күргән бар, нәрсә булса томала дигән. Теге дивана эзләп әйбер таба алмаган мин дә теге самбрер 80 нче елларда мексиканский эшләпә бар иде. Шуны томалап куйган монда.